Hello guys, nan dihlak nan thotha cio hna maw? Nihin cu Kawlram chungah a cangmi kahdohnak thawngpang bultan tete tlawmpal te ka khawmh suatmi um i cucu a tawifiannak tein ka rak chim ṭhan ta lai. A luan ciahmah thlan i kul in nali zinglei suimilam pasarih hrawnghrang ah khan Kazhinpine kawkreih mihne i uh, KNU ṭapmaha cheuh hmunram chungah hmun a khuarmi Kawl ralkap sakha a biapi ngaingaimi pakhat kha PDF ṭangrual phu hna le KNLA hna nih an luh hnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimawzat chung an i kah hnuah khan cu sakhan cu mipi ralkap nih khan an lak khawh i cu kahdohnak ahcun Kawl ralkap lei kha minung panga a hmun ah an thi i hliamhma a tuangmi zong kha zeimawzat an um fawn ti kha kan hun theih khawhmi a si. Hi cu lawng si loin mipi ralkap lei nih khan a nung bakin an hriamnam he Kawl ralkap minung pakul le pathum zong kha an tlaih khawh fawn hna ti kha kan hun theih khawhmi si. Cun a tangmi pawl kha Thailand ramri lei ah Thailand ram chung lei ah an zaam i culawng si loin tutan ah mipi ralkap hna nih hin Cuskhan an lak lio ahcun uh, hriamnam zong kha tampi an lak kho i kuthlon bom hai ti bantuk cun lam ah hmanmi bom hai ti bantuk meithal a tawi he sau he tampi an lak kho i kha pawl kha a dital tein cun ka rak chim lai lo i a fawi deuhnak in ka vun chim si ahcun meithal lawng hmanh kha pakul le pasarih an lak khawh ti kha kan hun theih khawhmi a si. I atu lio hrawnghrang hi biatak tein Thailand ramri Kokreimyone chung hrawnghrang ah hin mipi ralkap le Kawl ralkap karah kahdohnak a fah cuahmah liopi si. KNLA, KNU pawl nih hin biatak tein an doh hna i tu tiang ah hin sakhan zong tampi an lak khawh cang ti kha kan hun theih i cun Kawl ralkap lei zong kha nizan nizan tini kan hun lai ziah hrawnghrang khan biatak tein Thailand ram chungah khan an zaam hna i a zaammi kha tampi an um i cu zaammi pawl zong cu Thailand ralkap nih khan an rak tlaih hna i an hriamnam vialte kha an rak chuh hna i cuticun Kawl ralkap sinah kuat ṭhan dingin timhtuahnak an ngei ti kha kan theih khawhmi a si. I tutan kahdohnak ah hin mipi ralkap lei in minung pahnih ram le miphun ca an nunnak an pek i Cu lawng si loin mipi chungin minung pakhat zong kha a nunnak a liam fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. Cun a pahnihnak ah kan vun chim ṭhan ka duhmi cu nizan Mathlan i kul in ninga zinglei, zinglei suimilam paruk hrawnghrang ah khan Munpi ne, Zimih ne chungah a ummi hlei pakhat Khantin timi ṭaṭa kha a cawngtu Kawlralkap sakhan pakhat kha uh, GPDF hna nih an luh hnawh hna i cu sakhan cu lak dingin an pilh hna i an kah hna ti si. I can tlawmpal chung an i kah hnuah khan Cuskhan chungah a ummi kawl ralkap minung panga kha a hmun ah an hrilh hna, an thah khawh hna i cu tlawmpal ah cun cu sakhan cu lak khawh dingin timhtuahnak an ngei i sakhan chung an va luh sin bakah khan kawl ralkap nih an hmanh takmi vawlei ah an hmanhmi bom nih khan a puak a puah hna ciammam i mipi ralkap lei in minung pahnih kha a hmun ah khan hmunril in an thi ti si. Hi cu ruangah cun an hawile hna an thih ruangah khan GPDF hna nih khan sakhan kha lak thai ti loin an kir tak i an hawile tu kha an tawlrel hna tiah kan hun theihmi si. Hi cu cu um hlah sehlaw an hawile kha thi hna hlah sehlaw cu sakhan cu fawi tein GPDF hna nih khan an lak khawh ding kha si ko nain an hawile ruak bultawl le zohkhenhtu kha a biapi deuh ah khan an chiah caah cu khan cu an kir tak ti kha kan hun theih khawhmi a si cu vial cu tuni ah hun chim ka duhmi si selaw a hnu ah dang tam deuh in kan rak chim ṭhan te lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei chun ṭha mong ṭha di u